Chutih lai chuan mi pakhat in rawn kal pel in Gu Chuan a lung zawn ah tak chuan a kiu in a rawn sut chawrh mai a, chhuat ah chuan a sana chu a tai thlap alh hlauh mai bawk. A rawn sutu chuan ngaihdamte dilin a kalsan a, Gu Chuana chuan a sana a tla a ni tih reng reng a hre lo. Chu zawng ai chuan a lung chu a rawn na ta vak mai bawk. A mang ang ru hle a, Hriauningii pawh a mang ang bawk a. Hriauningii hnenah pawh chuan engmah hrilh mumal hman lovin hmanhmawh takin ka haw phawt mai ang tiin a hawsan ta nghal a. Hriawningii chuan a hrethiam lovin a hrilh hai hle nghe nghe a. Chhuatah chuan Guchuana sana tla chu a zu hmu fuh a, a chhar ta a. A han en chuan a awmzia a hrethiam lo hle a, number inchhiarin a let zawng ngawtin a inchhiar a. Hriaunengi chuan Guchuana sana chu sana pangai emaw a tih thin laiin dar zat lam a lang hauh lo leh a hnuaia emergency alarm te zeuh zeuh te chu hrethiam lo mahse maka tiin a ngaih a tha ta miah lo mai a. Hmanhmawh em emin Guchuana chu a um zui ve ta nghal a. Hrengran chu hmanhmawh deuhin Guchuana inah a lo tlan lut hlawk hlawk nghal bawk. Guchuan, I tha em? tiin charging room lamah a chho zui nghal a. Ku Chuana chu a lung charge mekin kawngkhar pawh khar lo chuan a lo mu a. Hrengran chuan, Chuan eng thil nge thleng, ka hlauthawng lutuk a rawn ti nghal a. Ku Chuana chuan, Ka lung hi a mumal lo thut alawm maw le, hlauh awm tak chu a ni lo e, a lo ti a. Hrengran chuan, Ka phone a alarm a rik rualin ka rawn hmanhmawh zia mai chu, thil tha lo eng emaw i ti a ni engtih te ka ring hman rum rum alawm le, a ti hlawp hlawp a. Dam taka Gu chuan a hmu leh chu a thlamuang huai a. Gu chuana chuan, Mi pakhatin ka lungah a rawn khawng palh a mawle, ka sana pawh ka thlauh bo daih mai. Hrianingin a hmuh chuan a hre chhuak mai thei a ni, a ti sap sap a. Hriangran chuan, I hrilh tlang vek a hun tawh hrim hrim a nih chu a lo ti ve bawk a. Chutih lai chuan doorbell a rawn rik avangin Hriangran chu in hnuai lamah a zu chhuk a. Kawngkhar a va hawn chuan Hriaoning i a lo ni a, Khawnge Mister Gu hi a awm a? a sana thlau a a rawn ti a. Hriangran chuan, Charging room-ah a nghak che, in pahnihin sawi fel zawk rawh u tiin hun thawl pein a chhuahsan nghal ta daih a. Hrialningi chuan Charging room a tiin hrethiam lo zet chuan a hawi kual a, inchung lam chu a pan ta ngawt a. Charging room chu tun hmaa a lo luh fuh tawh vang khan a pan ding ve ta ringawt bawk a. A va luh thlen chuan le. Guchuana chu a lung charge in a mut dan ngaiin a lo la mu reng a. Chutianga khawl mak pui puia a lo mu zar mai chu a han hmuh chuan Cherning-i chuan mak a tiin, Boss, khatah khan i ngei tih a, tiin a va pan nghal a. Guchuana chu a lung charge lai tawp sanin a rawn tho chhuak ve bawk a, a kawr chu keuin, Ka dam khaw chhuah nan hei hi ka charge a ngai a, a ti ta a. A lung khawl vek mai chu Cherning-i chu a hmuh tir ta. Cherning-i chuan a rin loh lam daih a nih vangin, A chih deuh hlek nge ni? Mak tih hmel takin ngawi rengin gu chuan chu a melh ral a, tunah khan i ilo charge mek a maw a ti ban chat a, gu Hruana chuan aw ni e tih chauin a chhang a, Hrianingi chuan i sana hi ka chhar a hetah hian a in charge mek a ni tih a lo inziak a tiin a sana chu a han pe a. Boss, Robot a mi i ni a, tiin hreh deuh chung chuan a zawt ta phawng mai. Guhruana chu a nui suk a, tunah chuan ni hre ta, hei hi ka thuruk ril ber a nih hi, tiin mihring pangai lung aia call hmang ka ni. I hmuh ang hian ka charge fo a ngai a, ka lunglem avang hian mihring dangte aia danglam bikna a awm ve bawk a, Ka lungphu rang thut a nih chuan ka thunun zo lo a, ka taksa atangin ka ren ka pe chhuak ta thin a. Mahse ka lung siamtu doctor hian thla thum chungin chung buaina neuh neuh chu a siam tha dawn a, a siam that hunah chuan mihring pangai angin ka nung ve thei tawh dawn a ni. Chuvang chu nia thla thum min nghak rawh ka tih tlat che ni, a ti ta a. Sherning-i chuan a ngaihtuah let a, Gu chuan a nena an awm dun lai a, Karen lama harsatna leh buaina te, danglam eng emaw awm ziah te chu a ngaihtuah let ta a. He hreng chunga thil thleng kha nangma tih maw? Chuan kei pawh kha tiin a zawt leh a. Gu chuana chuan, Ni e tiin thu dik a hrilh ta zel a. Sherningi chuan chutiang dinhmuna ding tur em chuan, I lung chu engtin nge a awm a? a ti ta a. Gu Chuan-a chuan ti hian a hrilhfiah ta. Kum sawm liam ta ah khan tlang kawng hmun fal lai ah sawn ka hma ah truck pakhat in car a su a, ka motor atang a chhuk in tanpui ka va tum a, truck chuan car rual in min su tel ve ta a, kawng thlang ram hnuai kar ah kan tla lut a. Ka han harh leh chuan ani chu car chhung ah che thei lo in a lo tang tlat a. Sitma lama a nu leh pa thu chu a hmu thei lo va, mahse an ni chu an thawk a tawp ta a nih ka ring nghal hmiah a, mahse ka hrilh thei lo a ni. A chhan chu chumi ni chu a pian cham a nih vang a ni, tiin Hriauningyi chuan mittui tlingpam chungin hliamna tak i tuar a, I chakna neih chhun chu ka dam chhuah theih nan hlanin ke ka mi strawberry pakhat chu min pe thei hram a. Duhthu sam tura min hrilhin ka piancham lawmna hla min sak sak a. Ka hma lam hun atan duhsakna min hlan zui bawk a nih kha. Kha ka unau pa ka tih thin ngei kha, nangmah maw lo ni reng che a tiin an inhre chhuak ta a. Lungchhiatna karah lawmna mittui nen an inkuah a. Hriauningyi chuan, Kha hun zawng zawngah khan hmuh leh che a, lawm thu hrilh che kha ka chak thin asin, ka tih pal a ni, ka lo hre tawh lo che ni, a ti a. Gu Chuana pawhin, Hetiang hian kan intawng leh ang tih ka ring pha ngai miah lo a ni, tiin inhmangaih tawn takin an infawp ta vawng vawng a. Mahse, Guchuana lungphutin hmun a rawn sang leh ta. Sherningi chu a phu deuh zawk a, a tawlh hnung dawr mai. Tunah khan ka ren man angin ka awm. A mak lutuk a ti ta a. Guchuana chuan, Tun hmain na i hre ngai lem si lo a rawn ti bawk a. Sherningi chuan, Ka lo ti leh chin tiin a va fawp leh a. A ngaite bawkin A tawlh hla leh nghal zawk a, Ka hre thei, i taksa atanga ka ren chhuak kha ka hre thei tawh nia, na ka hre leh thei tawh maw le tiin a lawm ta phian zawk a. Hrianingi a haw dawnah chuan Doctor Pi la chuan, Thla thum chungin a siam tha tak tak ang maw? Chumi hnu chuan electric leak a awm tawh lo tak tak a ngem tiin Gu Hruana lung chu a kawr awm atang chuan a zu bih leh duk duk a. Company lamah pawh Gu Chuana chuan Hriauningii a ngaihsakna chu a lantir tam ta deuh deuh a. A dawhkanah rawn kalin, hna rawn pek pahin Mekko Drinks a rawn rawl ruk a. Amaherawhchu an pe a, staff te chuan an tawngte chu an lo hre ru vek chu niin.

Hriauningii tei vel chu staff pakhat chuan a lo nek palh hlauh. A tlu tur chu Gu Chuana chuan a lo chelh hman hlauh a. Staff te mit a la fuh ngar ngar hle. Wangkai pawhin bungthar kai ve tumin Jiajiai hnenah chuan. Meko drinks ngei mai chu keng ve in Gu chuan a tih ang chiah chuan a va ti ve a, a han chhai ve ta. Mahse Jiajiai chuan, Meko drinks hi chu a tha khawp mai, mahse nang erawh chu hemi ang em hi chuan i tha lo a ni tiin a kalsan nghal daih.

Ama inah khan a awm tir a, Tangshu hmuh ka duh a tiin a va dil a. Receptionist te chuan appointment letter a nei loh chuan an luh tir thei loh thu an lo hrilh a. Tangshu pa a nih thu te sawiin chutih lai chuan Tangshu a rawn chhuak a. A pa hmel a han hmu hlawl chu a thin ur hle a. A pa chu hmun dangah hruai phei dawr dawrin, Engvangin ngei rawn kal? Lo kal lo turin ka ti lo che em ni? tiin a vin ṭhak ṭhak a. A pa chuan, Sure, mahni chavin ka awm a, biak tur pawh ka nei si lo va. Lo haw ve zawk ta che, ka khua har lutuk a, tiin a hmel chu a ṭhi duih a. Tangshu chuan Leaf-a nam lut rawk rawk a, a thin ur lutuk chu a pa chu khawih hrep duh mai tur hmel a pu hial. A pa chuan, I ban hunah lo peng lut ve lawk rawh aw, Shu a rawn la ti ṭawk ṭawk a. Gu Chuana leh Xiaoningi rawn langin building hlui pakhat an lo thlir a. Xiaoningi chuan Gu Chuana hnenah chuan chulai hmuna a hruai chhan chu a zawt a.

Hriauningii chuan maka tiin chu building hlutna chu a hre fiah kuar kuarin a inhria a. Guchuana chuan, He building hi kan company in kan sa tha dawn a, chumi ah chuan nang pawhin kut i thlak ve ngei a ngai ang. Tichuan, helai ah hian i pa hming bulah Jiang Hriauning tih kan tar ve bawk anga, he building a awm chhung chu i pa leh nangma hming a dai tawh ngai lovang, tiin. Ka thil pek angah che ngai rawh, a han ti a. Hriauningyi chuan, Boss, ka lawm tak zet a ni. Ka pa sul hnu hi hetiang hian ka hmu leh thei ang tih hi ka ring ngai lo reng reng. Ka lawm tak zet a ni, tiin an inkuah a. Chutih lai tak chuan security in torch light in a rawn chhun pup pup mai a, khalaia hmunah khan eng nge in tih a tiin a rawn zawt a. Hrawningi chuan Boss tlan ang tiin inkaiin car awmna lam panin chak takin an tlan ta a. Chumi zan chuan Hriauningyi chu Gu Xuana inah a riak ve nghal dawn a. Gu Xuana chuan puan sin tur te la in khumah va mul a, hetah hian sofa ah hian ka lo mu ang a han ti a. Mahse Hriauningyi chuan a duh miah lo mai a, Boss, khumah va mu zawk rawh, sofa mut hi i tanna tha lo a hrisel lo a nia a ti a. Sofa ah chuan a han mu ta nghal thuai a,

Ka awmna hmun apiangah hnathawk ang reng alawm i nih. Vawiin chu ka la ngai lo, heta ka awm chuan hetah hian hna i thawk tihna a ni mai, a lo ti bawk a. Chutih lai chuan Manlinin Hriawningii chu rawn call-in coffee laksak turin a lo hrilh a. Hriawningii chuan office a thlen ve leh a laksak tur thu a hrilh a. Manlin chuan, Tunah pawh office hi rawn la thleng lova maw? I hna hi i thawk peih tawh lovem ni a? Ban i duh em ni? tiin a rawn hau nghal bawk a. Seoningi chuan ngaihdam te dilin, Tunah ka rawn kal nghal ang, a ti a. A off hma chuan Gu chuan a chu rawn tho vatin phone chu a rawn chhuhsak a. Manlini hnenah chuan. Vawiin chu in lamah hna ka nei a, Jiang Seoningi hian in lamah min pui dawn a, a tih zawh veleh office-ah chuan a rawn kal dawn nia, tiin a chhang a.

Dawhkan an han kil ho va, Hrianingi chu duhsak takin ei tur an suahsak mawlh mawlh a. An ei tan dawnah chiah chuan Hrianingi chuan, Mister Tang, zawh duh che ka ngah lutuk a, hmana thil thleng chung changah khan ka pa khan mipui sum a khawih ching pen tak tak em ni? a ti ta. Tang Hru pa chu a ngawi ta hmak a, a en ngai a en reng a. Hrianingi vek chuan. Ka pa kha khatiang ti duh tur mi a ni lo tih ka hrechiang a, thil tha lo a ti nih chuan min hrilh ve hrim hrim la. Thudik lo theh darh a, dawt a puh a nih takin thu dik hai chhuah si loh te hi a awm mial mah na ka tih vang a ni, a han ti leh a. Tangshu pa chu a tha khur ta zawih zawih a. Hruainingi chuan, Mister Tang, engtin mah tih che ka tum hleinem. Ka pa chu a boral tawh a, nangmah chiah thu hretu i awm tawh a, thu dik min hrilh theih ka beisei chauh a ni, ti leh in, Tang Hru pa chuan hun rei tak a liam tawh a, ka hre vek tawh lo a ni, engmah ka hre tawh lo, ka lu na riau mai, ka va hahdam lawk ange, ti in a thawhsan ta nghal daih a. Hriangrana pa leh a secretary an rawn lang a, secretary chuan Jiang Guangdao fanu kha Jiang Xuening-i a ni a, Gu Chuana assistant hna tunah hian a thawk mek a, anni pahnih chiah hi kha thil thlengah khan dam khawchhuak awm chhun an ni a, Tunah an la thawk tlang zui a, Jian Xuening-i hian vawi inah khan Tang Zhengchenga awmna inah a tlawh tih ka hre bawk, tiin a thu hriat chu Hrengrana pa hnenah a thlen a. Hrengrana pa chuan Gu Chuana leh Guangda fanu chu tunah hian an thawk tlang a maw tiin a hlauhthawn hmel khawp mai. Secretary chuan Gu Chuanana thianpa investigator leh lawyer ni bawk ruaiin misualpa Chen Aw kha a chhui tir mek a ni tih a hrilh bawk a. Hrengrana pa chu a mang ang ru ta hle a, hetiang a nih chuan an chhui chhuak thuai ang. Buaina lian tham tak kan la tawng ngei dawn a nih hi. Gu Chuana leh a assistant chuan chanchin engkim inhrilh tawnin he thil hi an bawh zui ngei a rinawm bawk. Buaina kan tawh ai chuan